na lweyi a nga ku koka n'wananga u ya teka swilo leswaku o va la u yaka kona hi kuma timhaka leti o va la hi yaka kona hi kuma timhaka leti a ku rhula n'wananga a ku kone ka ndzeni ka vutomi la hina ndzeni ka laha ka maswanganya hi ku kumi ku rhula a hi hlayi swa ku ku hlaya ka mina u nga kala u nga teki minchumu ya ku tivhikela vutomi la wena Maji leswi u nga swi teka n'wananga na kombela hi ntamu hi mbilu hinkwayo hi xikwembu nkulukumba na kombela wena ni ku tswalele ka jesu mina ni ku tswalele ka yehovha ni ku tswalela nga unyangeni lomu nga teka swivandza hambi hi wena a wu hanyi ku rhula a wu hanyi ku rhula n'wananga u le mpfhukeni a lifo li le kusuhi na wena hambi wo yaka mimiti u xavetela tisimbi to leto ta mimovha leti u lavaka ku hi diba hi tone nje swi ka gama swi sala na mani swo leswi loko u ta fa we n'winyi wa swona a vana va wena va nga ta va kona ka swona a tiyindlo toleto mimiti yoleyo u nga ta va kona ku nga ta va ni munhu ka muti wolowu n'wananga na kombela hi xikwembu nkulukumba hi sonto ya namuntlha na wu kombela n'wananga u tlhelisa swilo leswi hambiloko ni ku pfumala mali kumbe inswini ni tala ku nyika nsimu n'wananga u xavisa u xavisa n'wananga u tlhelisa swilo leswi u swi cinca n'wana wa mun'we wa mun'we ke wa mun'we n'wananga u lovisa vana va wena a titshomba tikulu n'wananga hi leti ta vana va wena va makwenu ni vana na hina ma va mana wa wena mati namuntlha a hi le ka wena u le ka lifo la sathani lelo va nga ku bwa hi lona no kombela no kombela n'wananga hi xikwembu nkulukumba no kombela jehova na kombela maswanganyewa mino papai wa wena a nga zanga a teke leswilu a file vusiwanini na mina mamana wa wena ni fa vusiwanini ni ku wundle hi minalo ni ku wundle hi nkaka n'wananga yo mali yoleyo yi dya na mali ka movha wolowo ni file bavo ni vana va mina ni kombela ku tlhelisa swilo leswi tlhelisa loko u pfumala mali vuya ta teka nsimu a vu muti wa mina xavisa n'wananga mali no vuya ndleleni ya mina mama ni wa wena ni vana va mina lava hi lovako ha lova hi swilo leswi u nga swi teka loko hi khoma lani hi kuma wena ni swilo leswi ni nyike redi n'wana ngo tlhelisa no kombela ni le ku loko lwisa no kombela n'wana wa mina wa mun'we hambi hi wena u tshamiseka u rhuli u le mpfhukeni kambe hi kombela ku va hi rhula n'wananga ba wa wena a nga tekanga swilo wa hambana ni makwavo yi kola ka vunyangaleli la ntumbuluko kambe yehovha a zila wona ndlela ya ku nada tenge swi suka ni ku hlonipha hi ntamu mamani u ni tswarile swo manje ni kombela ku u swi tiva swa ku leswi u vulavulaka u vulavula hi ku fika kwini a swi hambananga ni ku wehe u nga tswala me wa loya swo a ni ta n'wi a ni nge ti hlamula la vumbirhi audio no ga Melulo ni nge ti ku hlamula nchumu ni to yingisela leswi u nga ta vulavula swona ni bonge hi ntamu loko ni tswalile ni tlhela ni loya ni loyela wehe swo ni tlhela ni loya vana va wehe ni bonge hi ntamu hi lexi nga ta ku gwela xona. U vulavula u ni serteza ka leswi u vulavulaka swona hi leswi a nga swona a ni ta n'wi rivalela mina a ni nge te ku fonela ni nge te ma nchumu ni nge te ta ka ka n'wina ni ta mi loya ku mina mina lwe ni nge te ta ni rivaleleni a ni nge he ti hlamula swin'wanyana.